Arata akwa, nĩgetha tũikare thĩ, tũthiĩ na mbere gũthathaũra na kwĩruta rũthiomi rũrũ rwitũ rwa Gĩkũyũ twendete mũno, ũmũthĩ tũkũrora thimo yugaga, maitho ma arũme ti maira ng'a. Maitho ma arũme ti maira ng'a. Maitho nĩ tũmoĩ. Na maitho ma arũme no ta marĩa makoragwo na andũ arĩa angĩ. No Mũgĩkũyũ akeria na thimo augire, maitho ma arũme ti maira ng'a. Kĩndũ kĩrĩa haha tũngĩenda tũgerie gũthathaũra wega na tũkĩmenye wega nĩ kĩĩ nĩ maira ng'a. Maira ng'a nĩ kĩĩ? Tondũ kũrĩ andũ meciragia atĩrĩrĩ, maitho ma arũme... Kwerwo ti mairanga mageciria mairanga nĩ nyamũ atĩ maitho ma rũme matihana ma nyamũ ĩtagwo mairanga hapana tiguo maitho ma rũme ti mairanga mairanga nĩ kĩ mairanga nĩ harĩ kamũcibi nĩgetha tũkamenye wega harĩ kamũcibi ke- gekĩragwo nĩ arata aitũ kana aria maitũ Arĩa makoragwo mwena ũrĩa twĩtaga wa Ũkabi kana Maathai, acio nĩo mũno matigarĩirwo na kamũcibi kau, na kamũcibi kau kohagwo haha ũthiũ, gatumĩtwo kanini ga gũkinya hau, gagagĩũka kuma hau nginya haha, gagacoka gagekĩrwo karũkwaro. na haha thutha wa kuoha na rũkwaro nĩ kanyamũ gatinĩtio karũ- kahana karũrigi gatinĩtio ngothi-inĩ ya ng'ombe gakahana karũrigi kega kana gakohwo na rũga rũga ona rũrutagwo ngothi-inĩ kana ndaro-inĩ ya ng'ombe rũgacoka rũkabĩrwo wega ndũngĩrũmenya rũhana rũrigi na rũga nĩruo rwathondekaga ũta Mũtĩ warĩkia gũkũnjwo ũguo, rũga nĩruo ruohaga ũta ũrĩa ũikagia mĩguĩ, tondũ rũtingĩatuĩkire rũga. Rĩu kamũcibi kau gakinya haha, gakĩgemetio wega, gakohwo na haha ũguo, ũgakĩona mũndũ ũcio arathiĩ akohete. No mairang'a, nĩ harĩ tũbati tũkoragwo tuohereirwo hau na karengeri.

Maitho ma arũme ti maiyanga, tondũ tũbati tũu nĩtuo twĩtagwo nĩ Mũgĩkũyũ maiyang'a. Tũnyamũ tũu tũhana tũbati, tũthiaga tũgĩkaga ũguo nĩ rũhuho, tondũ kohetwo na karengeri. Mũgĩkũyũ agĩtũmagĩra thimũ ĩno akauga atĩrĩrĩ, maitho ma arũme ti maiyang'a. Tondũ rĩrĩ, atũmagĩra thimũ ĩno ũguo nĩkĩ, kana ũguo nĩ kuga atĩa? Tondũ mũthuri Na nĩ mũigua rathimo mũĩ mũno atĩ mũthuri aikaire njũng'wa onaga haraihu gũkĩra kahĩ karĩ mũtĩ igũrũ. Nĩ tondũ maitho ma arũme ti mairaga, nĩmo arona namo, nĩ monaga. Endaga kwĩra mũndũ atĩrĩrĩ, maitho ma mũndũrũme ti mairaga, nĩ monaga. Tondũ mairaga o na angĩmaiga harĩa matingĩona. Na to ũhoro wa maitho atũmagĩra kĩnyama tu nĩ wanona rĩngĩ akori mũkũrakũrũ na mĩaka ta ĩrĩa ndinayo wanona wĩtĩtwo nĩ thoguo mũkĩaria nake ũguo agakũria atĩrĩrĩ ĩ ng'ombe irire mũgũnda wa ithe wa kamau ũgĩka atĩa Nawe ũkamwĩra atĩrĩrĩ, ĩĩ thire kũgarũra mbũri mwena ũrĩa kana kũhĩta mbũri mwena ũrĩa ngĩcoka ũka ndakora nacio ng'ondu kana ng'ombe nĩ cikĩire mũgũnda-inĩ ũcio akorwo ũguo akwĩra atĩrĩ we maitho ma arũme ti mairang'a tondũ nĩ amenya harĩ handũ ũramũhenia mũthuri ona no mũthiĩ nake ũtukũ na kũrĩ nduma akũria kĩũria akũrie mũriũ na rĩu mũthenya ũrĩa ũrokire thaa kenda cia ũtukũ-rĩ kaĩ waumĩte kũ naye akamwĩra niĩ gũtirĩ kũndũ ndathiĩte ndathiĩ o gũkũ ndarĩ o gũkũ akwĩra atĩrĩrĩ na ti kukuona arakuona kũrĩ nduma agakwĩra mũriũ maitho ma arũme-rĩ ti mairang'a tondũ nĩ monaga na ningĩ wonaga athuri ona ũkĩmahenia kana ũkĩenda kũmwĩra ũndũ ũtarĩ wa ma ona nĩ agũkĩra ũguo akwĩre ũmwĩre ũmũrie atĩrĩrĩ Rĩu githĩ ndwaigua kũrĩa ndĩrarĩ? Ũigue mũthuri auga atĩrĩ, nakire, tondũ nĩamenya nĩoĩ biũ maũndũ marĩa ũreka na nĩaramenya ũrĩa ũramwĩra ona atakuonete na maitho nĩaramenya. Agakiuga atĩrĩrĩ, maitho ma arũme Ti mairanga. Maitho ma arũme ti tũmabati tũu twĩkĩragwo hau tũmetametari ũguo. Nĩ monaga. Na mũthuri akuonaga nginya ahingĩte maitho kũringana na ũrĩa araigua na matũ make. Nĩ oĩ. Na nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, athuri aya makiuga ũguo matiugaga o maũndũ marĩa moru. O na mũthuri ũyũ nĩ ũkũmũhe ũhoro, ũmũhe ũhoro mwega na akũgarũre akwĩre hau tiguo hathiaga. ũmũiguithie ũmwĩre haha hekagwo ũũ nake akwĩra ũũ tiguo hekagwo ũkaigua atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ anjĩra na mũthuri ũyũ akorwo nĩ awa nĩ anjĩra na anjĩra ũhoro wa ma biũ ona akorwo nĩ kũmũhithaga akiuga atĩrĩrĩ niĩ nĩ njũĩ tondũ maitho ma rũme ti mairaga nĩ monaga nginya kũraihu Mũthuri ũyũ kana mũndũ mũrũme ũyũ maitho make to maitho maya ũrona agĩkũrora namo ũguo kinya matũ make kinya meciria make ndangĩaugire atĩ maitho ma rũme meciria ma rũme matũ ma rũme ti maigana no wakwĩire ũguo nĩgetha wona hingũrĩtie ritho ũguo ũkamenyaga atĩ ti tũmabati tũu ũrona nĩ maitho ma mũndũ mũrũme na nĩ arakuona na arũme rĩ arũme ti othe atĩ tondũ nĩ ũrekĩra thurarĩ ndaihu arũme ti othe ona athuri ti othe tondũ nĩ- nĩ nĩ athuri marĩ na mĩaka kũringanaga na ũthuri ũrĩa ũrĩ naguo na mũgĩkũyũ akiuga atĩrĩrĩ ũthuri wa kanua nĩ ũrũgĩte wa mĩaka koguo maitho maya mothe marume nĩ kũrĩ maitho makoragwo marĩ mairanga kũringana na ũrĩa mũndũ mũrũme ũyũ etuĩte Kũrĩ mũndũ mũrũme ũtangĩtwo handũ andũ magomanĩte? Nĩ kũrĩ mũndũ mũrũme ũtangĩendwo akuhĩrĩrie o na harĩa andũ marĩ, tondũ maũndũ make na mĩtugo yake ti mĩega. Na ndũngĩhota kũruta mũndũ ũmwe rĩrĩa akũruta mahĩtia haha tondũ nĩ wauga ũũ na tiguo kwagĩrĩire. Wee ũtarĩ mũndũ mũrũme mwĩkindĩru na ũtarĩ mũthuri wĩkindĩrĩte, nĩ tondũ maitho ma arũme ti mairang'a. na rĩu nĩ ngũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka tũgomane nĩgetha tũtharaũre thimo citũ na ndĩkĩmwĩre atĩrĩrĩ tũgĩtigana kinya hĩndĩ ĩrĩa tũkonana hĩndĩ ĩngĩ gwitũ nĩ kũraihu gwitũ nĩ kũraya o kũrĩa batabatũ mũhaka wa ikwa na njũgũ na tondũ rĩu ndĩkuona rĩrĩ- rĩrĩkirie gũcoka ngo-inĩ na rĩu nĩ makenga rĩthi rekei njũa njũe njũke gwitũ nĩgetha thiĩ na niĩ ngacokie rigĩ wakwa rĩkiuga rĩcoke rĩkiuga rĩcoke ngo-inĩ rĩ korwo nginyĩte gwitũ no nĩ kũraihu nginya hĩndĩ ĩrĩa tũkonana hĩndĩ ĩngĩ na mũtikorie nĩ kũraihu kũ nĩ tondũ gũtirĩ kũraya kũrĩ njahĩ hũre